Insellmulkom u nilqgħukom minn Triq il-Lewż il-Gudja. Proset.
Fuq il-lewż dan. Ifhimni, il-lewż isir ħafna affarijiet minnu u daż-żmien fi żmien l-Easter nagħmlu. Isir il-lewż mewħ.
Eh, imma fi żmien l-Easter. X'nagħmlu?
Il-qaq tal-apposti tagħmilhom il-lewża fin-nofs. Eh, ukoll, imma eh.
il-figolli. Eh, il-figolli, ejja, mill-intrita u dawn l-affarijiet. Eh. Issa, aħna konna tfajna fuq il-Facebook. biex tinnominaw il-kemm jista' jkun nies li jagħmlu figuri tajbin. Aħna x'għamilna? Qbadna tlieta at random għax kien hemm 'il fuq minn xi sitt mitt applikazzjoni. L-ewwel tlieta li qabdulna t-telefon minn mindu bdejna nċemplu biex inkunu bl-eżatt. Daqshekk. Eħe. Eżatt. U wara xulxin kif daħlu. U llum ħa nkunu qed immorru niġbru figolla u mbagħad ħa nduquhom u nħantuhom premju.

Ejja, sandiġu. Ejja. Bonġu. Bonġu Sandra, kif inti? Għarrajt mux ħazin, daqxej mħabti ma mux ħazin. Inti ġejt nominata bħala waħda li tagħmel il-figolli tajbin. Iva, ek jgħidu, ek jgħidu. Għajdinna ftit l-istorja tal-figolli tiegħek. Figolli tiegħi. Figolla fidek, ma mitlikx isem xejn. Mela, jiena kont nagħmel figolli mindu kont għadni żgħira. Speċi ta' seba' snin kont immur għand it-tija tiegħi mal-mami u ma' ħuti insomma u nagħmlu l-figolli. U konna niltaqgħu bil-kuġini konna nkunu familja kbira. Meta bdejt nikber, bdejt nagħmel il-figolli jiena. Issa, meta kelli tfal, sintendi, ridt nagħmilhom dik naqa' tradizzjoni li l-figolli hija xi ħaġa tal-familja u li dejjem tibqa' tiftakar minn sena għall-oħra. U bdejt tgħallem it-tfal tiegħi. Mit-tfal tiegħi ġew it-triq ta' tfal, it-tfal ta' triq hawn li li toqgħod ħdej insomma. Darba minnhom kelli disa. Disa kelli hawn. Mela, ħallikom dik kif saret. Mela la ġejna għamli tal-arursa tat-tifel. L-intrita għamilha t-tifel ħawada ġifiex, nitfal li kienet jiena. Għamilthom jiena u żejjinhom it-tifel l-ieħor. Għannina.
Mela issa ħana ħanoħdu għanti xef u ħanaraw fifx ħatiġi l-ewwel it-tieni hotel u fil-każ jista' jkun niġu brigal ukoll.
U li ma Sahjora ħad tkun. Aw ħankun il Mela, jekk ma tismax baħbar ngħid lift, jekk tarana ġejn infaq urba. Ma tistax tgħid. Ciao Sandra, grazzi. Ciao.
Dan, għajdli, għax ma ninsawiex il-competition morru ndaħnu. Baqanna tnejn oħra. Mela, min irridu nfittxu għaw? Lil Doris, Doris. Doris, Doris, u number 15 għandu hu 16 ta.
Għaw toqgħod Doris hi. Tistgħu tajtula ftit. Doris! Għaw, Doris tal-iljuni. Ejja għaw. Ġibinna l-figolla, dor. Kif int? Tajba, tam, grazzi. Kif blajta li fil-familja ta' mill-figolli inti? Jien ili ta' meta kont għadni żgħira, konna nagħmel il-figolli, konna nagħmluhom dak iż-żmien ġina biss. Konna nagħmel għal-ħuti għal kulħadd.
Ovvja, u għawżiet affarijiet biex taħdem. U
kif tagħmel ejja l-figolli?
Nagħmel laġina, nagħmel il-mili, u mbagħad nagħmel il-figolla għaġina, mili, nagħmel tat-tamal ukoll, ġifieri.

U daw qed nagħlmuhom jew jagħmlu l-figolli? Ijwa, tax dis-sena għadu jżejnu tal-mami tagħhom, nepotijiet daw. Allura ħanibdew irrawmuhom ftit, uħe, x'ma tintilifx il-tradizzjoni.
Dor, auguri, aħna ħammorru tajjeb għant il-ġurija. Għant il-kok, għant il-kok li jara fimni fuq Issa bħala dera di. Prezentazzjoni tal-ġen. Eħe. Ġewwa taqsamlek qalbek qalet. Tlaqna.
Issa għanna. Eh. Eleonora, Eleonora. Eleonora. Eleonora. Eleonora.
Eleonora, kif inti? Kif kollu sew?
Għarrajt, għarrajt.
Inti għalulna li master tal-figolli. Ija. Għajdina na, kem tamel figolli kull sena? Ifimni, e, propjament, e, jina propjament għandi salon, allura ħabba restrizzjonijiet Bat namel figolli, ju. U tħalt fil-kompetizzjoni, inti qiegħda waħda inta zitt ma' tnejn oħra biex issa tikkompeti u taraw daqsxejn minn ħajkun qed jirbaħ fostkom. El, kif tagħmilhom il-figolli inti? X'għandek xi ħaġa speċjali? L-imħabba l-importanti. Eh, dak li tagħmel tagħmlu il-passjoni. U jekk ikollok il-passjoni dak li tagħmel, nimmaġina li jirnexxi dejjem. Naraw naqra il-figolla, temmen li ż-żewġ figolli l-oħra

F'isem it-toroq Maltin tajjeb f'isem it-triq tagħna li huwa dal-programm li aħna nagħmlu online, aħna ġejna hawnhekk bi tliet figolli għand xef nazzjonali. U ramana, ramana u koll, era. Eh, Ej, eh, eh, importanti. Importanti li nkunu armati kif supposta, la darba nitlu fik ċejjen, ġiviri da Esiġenzi ngħidu aħna. Imma intom ġibtu lil friefet hawn mill-kampanja. Għax kollha friefet insertaw. Eh, eh, eh. Għandek ir-responsabilità fuq spallejk biex tgħidilna li mill tieb waħda da daħlu mijiet imma żinna tlieta aħna l-ewwel tlieta li rispondew it-telefon ħażinna lilhom it-trendim u tibda id-duq u tiġġudika naħseb sannu. Ekku, jew ekku, isma' x'jagħmel figolla tajba, ma xiri tikolla l-figolla li biex kun tajba. Ħa ngħidlek il-fi kollha barra ovvjament it-taħlit anki l-ħaġina kif itti għattom ovvjament tista' tiraq xejn qoxra tal-ċitru mħalta u hekk. Il-crispiness tagħha ġifieri anki it-taħlita kemm itti anki forsi tgħinha xejn cornflower jew l-affarijiet biex tibqa' għalhekk anki pjuttost krispi u l-butir li tuża. Umbat ovvjament kemm is-sajjara, jekk ħadd sajjara u ħadd nixxifa, e, ovvjament għandna l-problemi hemmhekk tajjeb, jiġifieri kollox jagħmel jagħmel Hija tqila fil-verità biex nisma' kombinazzjoni.
Mela tajjeb.
Mela, il-riżultat
titmur tiddelibera u tiġi lura. Le, ara. Konvint. Għandi konvinzjoni. Għandi konvinzjoni ta' kwalità ehm, u anke niġġudika anki mill-lid kif inhi maħduma. Jiġifieri jekk narhom kollha diġà, diġà qed nara ċertu differenzi. Jien ma nafx minn huma, però l-aħjar waħda li qed nara. f'diversi kategoriji hija l-Frigolla li għandi hawn fin-nofs. Il-Frigolla ta' Doris, mela, ta' Doris miż-Żurrieq. Proset Doris!
Iva, l-ewwel nett il-konsistenza kif inhi maħduma, il-finishing tagħha u wkoll anke daħlet dik daqsxejn ta' lewż fiha miksija anke bil-marzipan u pulita. Hija fikolla li meta taraha tgħid hija fikolla ta' kwalità. Ekku, ifimni, aħna konna niġġudikaw ukoll l-apparenza u mingħajr ma trid, ovvjament dik il-figolla tmur fuqha, għajnek tmur fuqha. Il-fikolli eh, huma eh, xi ħaġa tal-ħelu li tmexxi il-fer, ġifieri billi jkun hemm ċertu kuluri bright u hekk. Jadu, però mbagħad meta tara il-finezza, eh, il-finezza ovvjament ma nistax, ma nistax
Mela telqet. Lesti, grazzi nil tal-paċenzja. Aħna ħammurru niġru natu r-rigal l-Doris, mux hekk u koll, u niqfu għal-kafe ximkien xtaħseb. Mhm. Figol li għannek jew mek. Grazzi Doris, proset.
Hello. Hello Doris. Iva.
Doris, id-danu san, kif inti? Eh, tajba. Oh. Inti r-rebbiħa Tal-aqwa fqi kollha f'Malta! Aħna sadattant ħanġibulek ir-rigal tajjeb.
Minant il-Malta Cookie Cutter, daw ħanduk cutter sal-figolli bil-forma ta' pastiz, forma tal-rotunda, forma tal-uzzu, forma tal-mara l-ħoxna, ek. Tajjeb.
U s-sena d-dieħla mbagħad għamlilna waħd isbaħ. Mela, mela, eżatt.
Issa, ħaġa żgħira qabel tmur. Ħaġa żgħira qabel tmur, inti il-bqija tal-fi kollha għandek bżonna?
Or, all right, dik li nisma. Thank you. Ciao, happy Easter. Ciao, Dor.
Ciao, ciao. Ciao.
Tlaqna ħanajdlek issa se nagħmlu bil-bqija tal-fi kollha.